Azul fell-awen a kra eh, yellan eh, d ameddakel. Ass-agi eh, wwiɣ-awen-d suji ṭabu. Nekkni s leqbayel neččur d lisuji ṭabu. Ad nettzuxxu kan belli nif leǧnas neɣ nif aɛraben neɣ nif wahi. En réalité, Yenɣa-yaɣ zzux neɣ le complexe de supériorité, l'orgueil, aṭas n leḥwayeǧ. Ur la nqebbel ara nekkni la critique objective n wagar-aneɣ. Neččur d les problèmes, neččur d iɣilifen. Ass-agi le sujet tabou wwiɣ-t-id f tlawin umi la yettmettat wergaz-is par exemple f tseddarya.

Ad qqiment Fidra n warraw-nsent, warraw-nni-nsen ur la xeddmen ara leḥsan di yemma-s-nni, di taǧǧalt-nni, di lawliya-nni i ixeddmen, i isuffrin, i ineḥyafen fell-asen, mi ara izewǧen ad iḍegger yemma-s, ad iddem taḍeggalt-is, si pas interdit, ddem yemma-k, ddem taḍeggalt-ik, ddem tameṭṭut-ik, ddem baba-k, ddem imeddukal-ik, ddem akk ayen i k-yehwan. Mi yemmak-nni yessufrin yeǧǧlen Fidrak ayɣer ad tt-tḍeggreḍ? Alur nekkini walaɣ belli llant tlawin bɣant ad zewǧent. Mbadda arraw-nni-nsen ad yuɣal d tiddit i yemma-s, ad yuɣal d apṛublam i yemma-s am wakken idlay vi texdem. am akken i tukar am akken i tǧelleb leṣwar am akken i texdem la prostitution avec tout mes respects c'est-à-dire tameṭṭut-nni ma tebɣa ad tezweǧ ur tečča wanara mi ṭṭam yemma neɣ nanna neɣ aweltma ma bɣiḍ ad taru mariḍ yefka-as ccra ad teqqim kaṭ mwa-nni dijour-nni Tesɛa dderwa a medden ad tezweǧ ad taru nubli ad tɛewwed lḥayat-is. Wid ak d-innan ugaden-nni ɣer Ɛeddegri ur smazzaren ara tameddit-is. Ayɣer ternamt tilawin, ayɣer tḥeqqrem tilawin, ayɣer tḥeqqremt tiyemmatin Neɣ ay atmaten n weltma-k-nni, nwen mačči d lɛib, amek keččini ad tesɛeḍ tameṭṭut, mkul mi k-ihwa ad teffɣeḍ yid-s, neɣ ad teṭṭseḍ yid-s, neɣ ad teččeḍ yid-s, weltma-k-nni iǧǧlen, neɣ tameṭṭut-nni iǧǧlen, neɣ ur ẓriɣ ara nekkini d lɛib si ṭanṭabum, akkenni ma teru Marion iban-d acu texdem.

Iho, iho. Eh, ttrumaryin, tazewǧent, tirumiyin, tigliziyin, eh, taɛrabin, ala di leqbayel-agi i ẓriɣ belli eh, ḥaca ma yella ur tesɛi ara arraw-is, eh, la tt-ttaken daɣenni. No, s warraw-is yemmut wergaz-is, mačči d tatit yenɣan, ur tebɣa ara ad yemmet wergaz. Mi ma yella Ilaq ad taru Mari, tufa argaz-a ad tt-iɛawnen, ad tt-iɛeggcen, ad tt-iṣren, ad tt-ifehmen, ad tt-iṣwanin, ad ibeddlen yid-s i tizenṭiq. Wallahi, a lketṛa n warrac, a lketṛa n dderya, a mi zewǧen, yemma-s-nni ara tuɣal akka d axerciw. Ilaq ad tfehmem likka-yagi, négocier, heddret, discutit likka-yagi, li tabou-yagi, beddlet les mentalités, Fehmem, mačči kan d zzux di lfacebook, d racisme, d rregmat, d les insultes, d ayen ad d-ayen. Non. Essaye de comprendre la femme. Yakk di la durée-ni, la vie-nnes, di à chaque période d'âge. Nekkini ẓriɣ belli Ssufrint tlawin axaṭer nexdem-asent deg uqerru d layb d leḥram s tampici d yir laṣel ma teru Mari llan warraw-is. Akka yecmen ay akk si du blabla. Ad ttṛajuɣ li commentaires nwen, li avis nwen, ncalha ad ilin objectif, ad ilin zeddigit, u ad nemsefhamet, u la prochaine vidéo. Nekk ayen walaɣ ad t-id-iniɣ. Alur beddlet tamuɣli-nwen ɣer tlawin, xḍut i lḥeqqara. Lketṛa n Lilwa d irgazen i tent-id-ixeddmen. Alur Lilwa i d-ixeddem urgaz, automatiquement iray imal ɣur yiman-is. Ur ḥeqqret ara tilawin, fehmet tilawin belli d rruḥ, belli d lkor. Ça n'a rien à voir le remariage ma ssaɣ tmeṭṭut d dderya n ussan. Ssneɣ tilawin sant des fils uniques ala netta teṣber fell-as teǧǧel fell-as ḍegger temẓin-nnes euh, tettwet fell-as ṭṭyaḥen-as medden fell-as netta teqqim fidra-nni n mmi-s-nni a taggara mmi-s-nni welhaɣ tt-iḍegger ar d medden i tt-irefden une tragédie ur tɛacem ara ur nɛac ara a leqbayel ur nessin ara fket-as la liberté i tmeṭṭut ad tḍebber di ṛṛay-is tameṭṭut teḥwaǧ win ad tt-irefden teḥwaǧ ampili ad tekki ɣur-s teḥwaǧ ansutya teḥwaǧ win ad s-iṭṭfen afus temɣer tewwar ma yella weḥd-k i telliḍ fehmet D acu d lizidi-agi n war tameṭṭut tesɛa lderwa ad tezweǧ, ad taru Mari, ad teṣṣer iman-is, ad terfed iman-is, eh, mačči keččini ḥlal fell-ak, f yemma-k-nni neɣ f weltma-k-nni neɣ f xalti-k-nni, d leḥram si tempici d yir tameṭṭut ma taru Mari. Tigi yakk d tikellax, tigi yakk c'est du blabla. Tagi c'est un manque de respect i tmeṭṭut. Fehmet, fehmet, fehmet.